Özümizi näme üçin ýadaw duýýas? Içimde gaty uly ýadawlyk bar. Täze gün başlaýa we derrew gutarýa. Hereket edesim gelýä, ýöne ýadaw. Hiç zat edesim gelenok. Hiç hili keýpimem ýok. Ýekeje isleýän zadym Rahatlyk. Wein sörk görýän welin, hemme kişi ýaly, hemmeler rahatlyk gözleýär. Hemmämiz mydama ýadaw, hemmämiz düýnkä garanymyzda has ýadaw oýanýas. Günortana ýetmänem oturan ýerimizde irkilip otyrys. Agşam dost-doganlarymyz bilen oturjak bolýas welin, hiç hili energiýamyz ýok. Bolýa-da näme üçin, näme üçin beýle ýadawlyk duýýas? Aslynda hemmämiz munuň sebäbini bilýäs, ýöne ýerine ýetirmeýän zatlarymyz gaty kän. Başda size şu soraglar soramak isleýän. Ruhuňa haçan dynç berdiň? Bu gün ýeterlik derejede suw içdiňmi? Soňky bir hepdäniň içinde näçe sapar otuz minutdan köp ýöreýiş etdiň? Ukudan öň nämeler edýäň? Uklamadan öň tehnologiýa enjamlaryna seretýäňmi? Bu soraglary ýörite saýlap aldym, sebäbi bu sorag içinde jogaby bolan formulany aňladýar. Bu ýadawlyga energiýasyz duýulýan bir ýagdaýy soňky wagtlar daş-töweregimde gaty kän duýdum. Bu ýagdaýyň bütin dünýäde köp ýaýran zatlygyny bilemokdym. Dünýäde her bäş kişiden biri alty aýa çelli bolan ýadawlyk duýgusy bilen söweşýär ekenler. Bu kişileriň hiç hili bir hassalygy ýok eken. Lukmançylykda bu ýadawlyk şeýle bir köp welin, muňa ýörite at hem dakypdyrlar, Tired all the time. ýagny mydama ýaduw. Şeýle hem bolsa, bu ýagdaýyň sebäpleri, beýni we bedenimize näl täsir edýänligine degişli derman ýa-da belli bir çäre tapanoklar. Alymlaryň aýtmagyna görä, ýadawlyk bilen ukusyzlyk ikisi bir-birinden tapawutly zatdyr. Meselem, möwsümleýin ýadawlyk, köp ýöräniňden soň duýýanymyz fiziki ýadawlyk. Bu iki ýadawlyk hemme wagt bardy. we geçip gidýär. Ýöne ýadawlygyň akyl we duýgy ýadawlygy bar. Bular bolsa soňky wagtlar gaty köpeýrän ýadawlykdyr. Akyl we duýgy taýdan ýadanymyzda beýnimiz bulanmaga başlaýar. Işlerimizi gutarmakda kynçylyk çekýäris ýa-da daş-töweregimizdäki adamlaryň Näzin çekesimiz gelenok. Bular bolsa häzirki zaman adamlaryň meseleleri. Şu wagtky döwrümiz bize göterip biljek ýükümizden hem has köp ýüki ýükleýär. Öňki döwürler bilen deňeşdirip göreliňmi? Geçen asyryň başlaryny pikir ediň. Ol wagtlar ynsanlar gün bilen oýnaýardylar, ekerançylyk bilen meşgullanýardylar, gitjek ýerlerine ýöräp gidýärdiler, ýagny fiziki taýdan köp işleýärdiler. Akyl taýdan beýle ýadaw däldiler. Dünýäniň beýleki tarapynda bolýan zatlar hakynda pikirleri ýokdy. Sebäbi durmuş has aňsatdy. Şu wagt bolsa beýlemi? Gün ýerine budinnik bilen oýunýas. Fiziki taýdan az energiýa harjaýas, ýöne aklymyz hiç duranok. Mydama telefonlar, kompýuter, müňlerçe SMS-ler alýas. Günlük durmuşymyzda saýlawlarymyz diýseň köp we beýnimiz bu ýagdaýa gaty erbet ýadaýar. Biz bolsa bu ýagdaýda irden oýananymyzda hamana hiç uklamadygymyz ýaly duýýas. Iň aňsat işler, banýa düşmek, irdenlik edinmek, eşiklerimizi saýlap ony geýmek ýaly zatlar dagy dyrmyşmak ýaly kyn gelip başlady. Beýnimizdäki bu duman şeýle bir köpelýär welin, öňümizi görmän başlaýas. Ynha, bu ýerde bolsa bu çemçe teoriýasy bize peýda eder. Çemçe teoriýasy biziň gündelik energiýamyzy nähili harjaýanlygymyza Düşünmegiňiz üçin gaty gowy bir teoriýa. Her gün elimizde belli bir sanda çemçe bar diýeli. Her edýän zadymyz üçin bu çemçe energiýalaryny akyllyja ulanmak gerek. Meselem, agyr iş etmeli bolsak üç çemçe, sosial mediýada geçirilen iki sagat üçin iki çemçe diýeli. Söwda etmek üçin dört çemçe harjap bileris. Bu görnüşdäki pikir etmek, gün içinde käbir zatlardan soň näme üçin ýadaw duýýanlygymyza düşünmek we energiýamyzy has tygşytly ulanmagymyza kömek eder. Muny barlap görmek üçin eger bu gün elimde on iki çemçe bolsady, olary nähili ulanardym? Häzirki wagtdaky ýadawlygymyzyň esasy bölegi soňy gelmeýän karar bermek wagtyna esaslanýar. Telefonymyza gelýän SMS-ler, sosial mediada görýän postlarymyz Bularyň hemmesi bizden bir bölek energiýa goparýar. Karar bermek ýadawlygy diýilýän bu zat bu ýagdaýy has hem agyrlaşdyrýandyr. Näme iýjegimizden başlap, näme geýjegimize, kime jogap berip, kime jogap bermejegimize çenli gün içinde müňlerçe kiçi zada karar bermek mejburyna galýarys. Her bir kiçijik karar biz islesek-de, islemesek-de bizden az hem bolsa energiýa goparýar. We günüň soňunda dogry we aňsat kararlary bermekde kynçylyk çekýäris. Bu sebäpden hem bütin dünýädäki tanalýan kişiler her gün şol bir eşigi geýmegi saýlap alýarlar. Beýnimizi bir kompýutere meňzedip bileris. Kompýuterde bir wagtyň özüne köp program açsak, işlemegi haýalap başlaýar. Edil beýnimizem şolar ýaly. Bir wagtyň özünde köp karar bersek, ol hem ýadap başlar. Isleseňiz muny barlap bileris. Wideonyň soňunda otuz sekuntlyk bir wideo goýjak. Şol wideoda bir nokada seredip oturyň, başga zat pikir etmäň ýöne bolýa. Wideonyň bu ýerine çenli gelen bolsaň diýmek bu wideo seniň göwnüňe turandyr diýip umyt edýän. Bu sebäpdena senden laýk, dostlaryň bilen paýlaşmagy we kanalyma agza bolmagyňy islejek. Bu meň üçin gaty wajyp. Hany onda wideomyzy dowam edeliň. Köpüňiz bilýäňiz beýnimizde adenosin atly bir himiki madda bar. Bu hem biziň ýadawlyk derejämizi ölçeýär. Gün içinde edýän hereketlerimize bagly bolup biziň ýadawlygymyz toplaýar we bize bolledaýda dynjyňy alaýda diýýär. We biz näme edýäs? Gidýäs kofe içýäs. Kofe näme edýär? Adonosiniň öňüne böwet bolýar. Ýagny ýadawlyk signalyny dymdyrýandyr. Kofýanyň täsiri gidenden soňra bolsa bütin birigin adenosin bir wagtda biziň üstümize çökýär. Ynha, bu ýerde bolsa ol meşhur öýländen soňky ýadawlyk başlaýar. Ýene-de stres diýilýän bir zatda, bul stres ýaşan wagtymyz bedenimizde kortizol atly bir gormon bölünip çykýar. E bu kortizol diýilýän zat näme edýär? Ýüregimiziň urgusyny çaltlandyrýar. Bedenimiziň gyzgynlygyny ýokarlandyrýar. Aslynda bu ýagdaý adaty zat, ýöne häzirki wagtda biz gaty kän stres ýaşaýarys we täsin bir ýagdaý orta çykýar. Hem ýadaw, hemem ýatyp bilemzok. Muňa bolsa uýa wagtyň ýadaw sindromy diýilýär. Beýnimiz dynç almak islär, ýöne edip bilenok. Bu ýagdaýa ýüzýyllar içinde her hili medeniýetler bir-birinden tapawutly çözgütleri gözlemäge başladylar we çözgütlerem tapdylaram. Meselem, Ispaniýada siesta diýlen bir zat bar. Öýländen soň iki, üç sagat uklap dynç alýarlar. Ýa-da Ýaponiýa gidenimizde ol ýerde inamuri diýilýän zat bar. Ýaponiýada iş ýerinde işläp otyrkalar gysga wagtlaýyn uklap bilýärler. Indi bolsa gündelik energiýa derejämizi gözden geçireliň. Irden oýananymyzda energiýamyz gowy, öýlän sagat iki, üçden soň bolsa pese düşüp başlaýar. Agşam alty, ýedi töweregem ýene-de ýokaryk galyp başlaýar. Bu ýagdaýlar aslynda gaty adaty zat, sebäbi sen gije işlemegi halaýan bolmagy mümkin. Belki seniň gündelik energiýa ulanmagyň beýlekilerden tapawutly bolmagy mümkin. Esasy zat özümizi tanamak we durmuşymyzy hem şoňa görä şekillendirmek gerek. Esasy işlerimizi energiýamyzyň gowy wagtyna goýsak has gowy netije alyp bileris. Bolýada çözgüdi näme? Ýadawlykdan nädip halas bolup bileris? Bu soragyň jogaby meni diýseň gynandyrdy, sebäbi bu soragyň jogaby bilmeýän zatlarymyz däldi. Başdaky beren bäş soragym ýadyňyza düşdümi? Şol soraglaryň indi baş harplaryna üns beriň. Ruhy ýadawlyk. Ruhuňa haçan dynç berdiň? Köplenç ukymyzy alarys, emma ýene-de ýadaw bolarys. Sebäbi ýadan bedenimiz däldir, ruhumyzyň ýüki agyrdyr. Ýylgyryp geçýän günlerimiz, gowum ýagdaýyň diýlende gowy men diýip dyman pursatlarymyz, hemmelere ýetişjek bolup özümize ýetmän galan pursatlarymyz, Ruhumyz näme islär bilýäňizmi? Düşünişmek islär. Haýallamak islär. Mejburda däldigini bilmek islär. Ruhumyzyň dynç almagy gerek. Sessizlik, käwagt durup hiç zat etmezlik, ýadawlyk bir ejizlik bolman, ruhuň meni duý! diýmegi bolup biler. We unutmalyň, ruhumyz dynç alman, durmuş ýeňillemez. Arassa suw. Bu gün ýeterlik derejede suw içdiňmi? Ýa-da suwsuzlygyňy duýmanjyk geçiräýdiňmi günüňi? Az hem bolsa suwsuzlyk ýaşaýan bolsak, bu kelle agyrysyna, ünssüzlige, ysmazlyga getirer. Içýän arassa suwumyz beýnimizdäki öýjükleriň işlemegi üçin gaty wajypdyr. Ýöne şunam unutmalyň, çaý, kofe, beýleki içgiler arassa suwuň ýerini tutmaz. Bir gün içinde iki litr kola içdiň, bu gün iki litr suw içdim diýip oturmaly däl-de. Hereket. Soňky bir hepdäniň içinde näçe sapar otuz minutdan köp ýöriş etdiň? Meselem, Marynyň içinde gaty köp gabat gelýän şu ýagdaýa, mysal üçin, barjak ýerine bir kilometr diýeli we şoňa-da taksi bile gitýär. Ýöne ýörese jotaýyny maksimum on minutjygyny alýar. Bu hereket etmeklik ýadawlygyň iň paradoksiki taýdan gowy çözümi, ýagny bilelikde hereket edibem ýadawlygy aýryp bolarmy diýen sorag gelýär. Aýryp bolýar. Günde ýigrimi-otuz minutlyk ýöreýiş ýeterli bolup bilýär. Agşamky edýän zatlarymyz. Ukudan öň nämeler edýäň? Ukudan öň ekranyň yşygy gije sagatlarda kofein ýaly zatlar uky hilimizi peselder. Agşamky edýän zatlarymyz bedenimiziň dynç almak modyna geçirýär. Tehnologiýa ulanyşyň. Uklamadan öň tehnologiýa enjamlaryna seredýäňmi? Ýedi, sekiz sagatdan az uklamazlyga synanyşyň. Her gün şol bir wagtda ýatyp turmaga synanyşyň. Uklamadan öň köp tehnologiýa enjamlary ulansak hem aklymyzy oýa tutjak bolar. Bu-da uky hilini peselder we dynç almak duýgusyny peselder. Bu enjamlaryň ekranlary melatoniniň bölünip çykmagyny peselder. Soraglaryň başyndaky harplary ünseriň diýipdim we ünseren bolsaňyz hemmämize gerek bolan zat rahat ýagny rahatlyk. Bu bäş zat birek-biregini tamamlaýar we bilelikde işleýär. Rahat formulasynyň her bir harpy beýlekisi bilen gatnaşýar. Meselem, tertipli hereket edýän biriniň uky hili artýar. Ýatmadan öňki pursatlaryna üns bersek, ukymyzy gowalarys. Bu aýlaw aýlanypjyk durar we ýadawlyk duýgymyz peselder. Bu wideodan şu sözler bilen aýrylalyň. Ýadawlyk diýilýän zat Adaty zatdygyny bilmegiňizi isleýän. Ýadawlyk diýilýän zat ejizligem däl, ýaltalygam däl. Bu bedenimiziň we ruhumyzyň bize berýän signaly. Ony diňlemegi başaralyň. Kiçijik üýtgeşmeler uly netije berýär. Men Aman Hümmi. Indiki wideolarymda görüşýänçäk, hoş sag boluň.